Botum akyɛ wo wo de ber a? Ae, botum akyɛ me de ber. Ae, ntsi me de ber no ma ɔnye dɛm na epɛ dɛ mekyɛ mu kyerɛ wo dɛm? Wo dzin na ada a eyɛ. Medze Kumi na minyae mprɛku wɔ Gomoa Awɔmberɛw. Ae, na ewiarber yi na mobae dɛ mobaa bɛserɛ me ma mo dɛ abotum aa mo ntsi de ha no yɛ nyina yɛyɛ dɛn yɛwɔ Nti mi mu asɛm a mode bae nti asɛm biara mowɔ biara mo tumi nye asɛm bɛyɛ ama me. Okay mate bad na ɔhyɛ nkwen a ɛsa se pig farming. Oh okay eh na meyɛ youth nti me wie school no na me hu adwuma a me prɛ me yɛ dɛn me yɛ nti me kɔ sua adwuma Nti mekɔ so yɛ adwuma no so na mehwɛ a tools no yɛma no ada ma ɔtotɔ no a menyɛ sika no ade nti mekɔtɔn kube na menya sika kakra ma mede bɛstarte mpreko. Nti mebɛyɛɛ no a mehu dɛ sika wɔ mu no na mɛmia nhu dɛ saa na mede bɛyɛ dɛ mede bɛyɛ m'adwuma na Nyame adom a mede gu so nkakrankakra a mede ayɛ m'adwuma abɛsi sesɛ mber yi a meda mu a megu do a mede yɛ edwuma no. Sɛ bɛ adwuma yɛ kosua yi. Ɔ mi kosua fitin. Ok. Kosua fitin. Sɛ sɛ ɛpɛ konya ni sika wɔ mi sɛ fitin yɛn. O tumi yɛn de mɛ bɛ mi no mi hu dɛ sika wɔ mi sɛ fitin no. Ok. Ɔdɛ nti e starting wɔ de mbaa yɛn na nyɛ wɔ starting. O mi tɔ mbaa no fo na bɛnyini baako na mɛ de wɔn starting. E starting for sisa e starting for how long yi. O adwuma nankasa de mɛ pɔlisi adwuma no de 2007 na mɛ pɔlisi adwuma no but mi starting adwuma no wɔ two thousand mu na meyɛ no kankakra ɛɛ mekɔtɔɛ no na magya wɔn wɔn nantenante wɔn ase na pɛrɛsɛ na ade yɛ dɛn ɛba mo so nti mebɛyɛ mu de sika wɔ mu no ɛna mɛhyɛ na mepɔlehye wɔn a meyɛ blɔg bu na ade a mede wɔn gu mu a mepɔlehye wɔn a megu da a meyɛ adwuma no. Okay, nti estart no bɛ challenge a efesi. Oh, first time sɛ me start no de na sika nyi wɔ no nti na mebobɔ ntaabo. na mede mbɔ no gum but ɛwɔ hɔ ara na mbɔ no apue na waka sɛ nkɔfo w'ade nti sika a mɛsɛn menya no a mede bɔtɔ aduane ama wɔn na mede akɔtua ka nti mewɔ mu ara na mehu dɛ no adwuma no a meyɛ no ɔsɛ meyi m'anyi no a meyɛ adwuma no fan nti metɔn mbɔ no bi na mede gyina do dɛ mede yɛ bun no na meyɛ bun no nyinaa ka mo mom no a mede yɛ m'adwuma ankasa meyɛ nti starting kyɛn na ɛyɛ ndɛ na ɛnyi dan mu hɔ nti na wɔka sɛ. Ɛɛ na wɔka sɛ nkɔfoɔ ade na meyi dan mu hɔ nti na wɔka sɛ nkɔfoɔ ade. Ɛna mo mmɛmɛ gyina do mo meyɛ den mɛtɔn mo de bi mede yɛ blɔg bun ma still mbɔ no birigu da mede yɛ no. Okay, nti sɛ ɛstate for a sisi a for now wowɔ mbɔ bɛyɛ ayi. Oh sisi a for now no dɛ mewɔ farms ne three. Mewɔ baako wɔ Elmina, ɛyɛ Edna. Ɛna me sɛ mowɔ baako so wɔ Gomo Akyease, ɛyɛ Sodo branch. Ɛna ma sɛ wobue baako so Winneba Road, ɛyɛ wɔfɔ awɔ mmerɛw. Ɛnti sɛ so far baabi a yɛwɔ sisi ade, mekita mmoa 185. Ɛn dɔbɔ fan wei so de mɔtɔe, nti me mɛbaa mo. Ɛɛ 15th March na menya one year wɔ ha. Nti it started with mobile phone for now no wotɔ bi ka ho anaa wɔn ara na nneɛma bɛyɛ oh, to this time. Mantɔ bi anka ho ɔno ara na mayɛ aa nti metɔn bi no na mede bi de yɛ eh, structures na ade na mede bi so de yɛ mede si me dan na ade nti ɔno ara na mayɛ aa nti phone ara na wama ma ɛbɛnya ɛmmɔ bebree. Okay, it started bɛ breed na nneɛma started. Oh ɔno de me de ordinary one yɛ na me yɛ de me de start dɛm time na breed no na yɛ nyim breed na ade no nti ɔno mba no me kɔ toto bi a na me de wɔn yɛ de me de wɔn start nti mo me bɛ start yɛ a me bɛ yɛ yɛ bɛyɛ four years time na me hu breeds na ade na ɛwɔ mu no ɛna me tontɔn bɔre bi na me kra bi fi outside a me de ba bɛ start nti ɔno mo me de ba start mo me na me hu dɛ adwuma no yɛ de ɛyɛ fine. Okay, what's the it's starting at when you breathe nade, but if I see them with the when you different breeds nade. And say na me yanko fi bi when you bin say ya na me ko farms nti me hwe obi ne dina me bi say na na mo when you be ha me manta no come out na me compare me dina na me hu de me de no omu nyin nti me tonton tonton me de no mo na mankasa me kra me de no outside the streets me de me de buy me de starting Okay, nti wo wo mu a wo kɛ wɔ bɛ bɛ nation? Okay, me kɛ no country two, US ɛna Belgium. Okay. But nti like you compare breed na kɛ wɔ outside ne ba na with local one na which one a which one ayɛ powerful ayɛ papa? Oh, foreign one na me kɛ wɔn bae ne de, wɔn na wɔyɛ powerful, wɔn na wɔn ma adwuma no bɛyɛ me da a, still mɛda wɔn a ma akɔ bɛdi adwuma no akyiri a me gu do a me da me yɛ adwuma no. nti fɛn dɛ e starting kyerɛ dɛ e face no e e kɔfa new base na ade bɛyɛ no e face new challenge bi a. oh ahyɛ sena bɛde wɔn baeɛ no de na feed no wɔn ho feed no di nti bɛbaeɛ no mo de mehyia challenges kakra mebrɛ paa nti na feed no bɛde mo ho a wɔn di nti meyɛ no kan kakra bɛyɛ six months ansa na. Wɔhu how mo aduane no yɛ dɛn ɔdi nti wɔhu how mo aduane di no de na wɔwɔ sɛ wɔde to aso a wɔgu ofunu bibi ayɛ dɛn ɛsan bɛ kama. Ɔsɛ mboa nyina ɛka wɔ fi outside bɛn. Ok me kra mboa no nyinaa 15 na mede wɔn fi outside bae. Right na wɔn nyinaa how many how many weeks and how many months. Oh me tɔ wɔn de na wɔn wɔ eh, 8 weeks with eh, 2 months. Na wɔn yɛ eight weeks na wɔyɛ dɛn bɛde wɔn bɛka wɔn wɔde wɔn bae. Okay, nti ɛka wɔn bɛn ngbɛn ɛka wɔn bɛn nka biara bɛ bio anaa. Oh, sisi ano na first two years biara no so mɛsa mɛkra bi na masa mɛde wɔn ayɛ dɛn aba. But sɛ for now no de bills a mehwɛ nyinaa manya bills nyinaa awie nti sɛ ade mentra biom mba biom. Nti mboa fifteen a eka wo bɛɛ no ɔkɔ so bɛyɛ ahen? Oh that time no ɛcross no almost bɛyɛ one hundred and twenty million nti mefɛ no dɛ ɛyɛ two thousand seven mu na mɛka dɛm mboa fifteen na mede wɔba ne nyinaa cost one hundred and twenty million. Okay nti sɛ obi pɛ dɛ ɔstart a ɔdɛ ɔkrɛ anaa sisi a wobotum aproduce bi ama no? Oh sisi a de Eh, obi a ɔpɛ bi biara no, wobɛtumi aproduce bi ayɛ dɛn ama no. Sisi a yɛahwɛ wo baabi a ɛfiri bɛn ade sisi a yɛnhwɛ obi pɛ dɛ ɔstart a bɛn nnɛma nnɛma ɔbɛhia a ɔbɛtum ɔda starte. Oh, sɛ a first thing adeɛ ɔbɛhia na structures. Adwuma no nyinaa gyina structures no so. Sɛ wotumi yɛ structures no na wonya wo capital a wode bɛyɛ adwuma no deɛ a, ɔno de ɛyɛ so easy. a wobenya sika a wɔde bɔtɔ feed na ade nam ho no wɔn ade ayɛ den but sisi a no adwuma no woyɛ a from one year going no na wobetum na wasan ayɛ dɛ wobenya sika wom ba from one year no rekɔ no de wonyɛ sika biara wom wɔbɛhwɛ ho ara ɔntere dɛ mmoa no asase wɔrewo a wɔbɛsase dɛ woyɛ market ansa na woatum na woatɔn bi na wode atetetete wo kaw no a wode ayɛ structures na ade no wɔ mu Okay before yɛbɛba back to ɛyɛfɛ starting no yɛnhwɛ mmoa no ɛyɛ this thing mmoa no wɔwɔ wɔn da wɔnyi for how long asan wɔtum awo ba. Oh okay ne nyinaa no mmoa no ne nyinaa no depend no nipa no a breed a ɔde wɔn abɛyɛ dɛn ɔde wɔn ba start yɛwɔ mmoa bi wɔ hɔ ma ɛmɛ dɛm aboa de ɛɛ mɛhwɛ no up to seven months to eight months na yɛ wɔayɛ mature a meba abɛkorɔ mɛkorɔ so ɛna mmoa no nyinaa nso depend breed no a wo bɛnya no because obi wɔ hɔ ma wobɛkɔ no farm na abɔ yɛ eight months koraa no ɔnwei koraa mpo ndu fifty kilos mpo but me no sɛ mepɛ dɛ meyɛ mɛ cross wɔn ntam no deɛ a ɔno meyɛ feed pepɛ feed collect one na mede ama wɔn nti abɔ no bɛyɛ six months otu nweiwei a bɛyɛ hundred eighty Lois koraa yɛ ete kilos na mayɛ dɛn mawie no, hɛndɛ kilos so abaa fon na mayɛ dɛn mawie no, ntsi no nyardo bi pɛn feed a wɔde bɛma aboa no na ɔsɛ de pɛn biribi so a ɔyɛ dɛn ekita wo no. Ok, ntsi ɔde pɛn a eye yi, mboa no wonya ama nyim ansa etum kɔ ɔson? Oh, mboa no de yɛpɛ dɛ ɛkɔ ɔson wɔ ara wɔyɛ collect ma wo de a, mature crossing no de ɔyɛ eight months. but wo ba no weight no deɛ a ɔno ɔyɛ eighty kilos to hundred kilos na wo cross no so deɛ a na ɔno ɛyɛ mature wei a woyɛ wo cross no ɛbɛyɛ fine. okay nti onyinsɛn a how long ɔdi wɔ maame ne yɛfunu ɔtun before awo. okay ɔyɛ three months three weeks. three days na wawo. Ok but nti wawo awie no maame no take how many weeks na ɔtum ɔyɛ etwere fi mmɔfra no fi maame no ho. Ok ɛɛ me de to me no de me mɛmoa no six weeks na me wi no ho afi maame no nkyɛn six weeks na mawi no afi maame no nkyɛn but sɛ ɔkɔ obi no faa no so deɛ ɔno ɛɛ wɔn nya ɛɛ one month a na wɔawi no but sɛ me ha mo mmɔ de six weeks pɛpɛɛpɛ na mawi no Okay, mpatsɔ nti ewinyim wo a ema wɔ medication bi anaa? Eh, that day na ɔbɔ wɔn a three days time me wɔ iron. Eh, after one week bi mu na ma sen wɔ iron. Nti sɛ mbeyi efi maame ne nkyɛn sɛ meyi fi maame ne nkyɛn na eh onya one week a na ma adua wɔn na ma amu eh vitamins. Nti agye sɛ wɔasen nya one month time bi ma ansa na ma asen ma ama no pa ne bi mu. Okay. Ɔsɛ nti medication na ɔyɛ Full of medicine ana yɛ wɔ leaves bi a wɔtum wɔde yɛ medication. Oh, ɛyɛ medicine. Wɔ yi any gas ana bi biara for medication. Oh, mɛdɛm yi gas biara for ɛyi biara dɛ medicine na. So what the effect? Yɛ ba a otum affect wɔn paa. Oh, abɔn de yɛrɛ a ɔbɛtum affect wɔn no ɔno depend wɔ wankasa a. wo farm no yɛ wo de no because obi wɔ hɔ ma wobɛkɔ no na ɔso ɔno ɔde bankye no ho ahon ɔde wei ɛɛ eh, ebi a ɔnenam na ɔgyegyegyegye twɛ ɔba a ɔyɛ waste feed na ade na ɔyɛ dɛ ɔde ma mmoa no but waste feed na ade no so no bi wɔ hɔ ma obi wɔ hɔ ma bi a wakɛyɛ ɛɛ eh, wakɔbɔ spray wɔ n'afuom nti ɔbɛn na ɔhoro ne nsa ho n'ano na ebi a wɔde akaka fra waste feed na wayɛ nti aboa no nso di a onya problem but sɛ wankasa wototɔ wo feed ɛfɛ rice brown wo aburo wo soya beans ɛɛ eh, wo wheat brown wo kernel cake na ade na wankasa yɛ wo feed de a ɔno wonhyia challenges ɔte dɛm bia wɔ farm but aboa de woyɛ dɛn koraa na ɔwɔ hɔ ma Ɔwo ma a wɔansɛɛ wo adze a botum ayɛ dɛn wɔ ewutsir ama nyimpa sɛ bi mu wɔtse no so de wotum si ɛhɛɛn dɛ wo yɛ dɛm ayi no de a dɛ a wo wɔ hɔ a na wɔabɔ wo ewu na wɔayɛ deɛ no de daabi ɔno mbɔ no wo nnwu dɛm. But yɛ yɛ yɛ bɛ bi a ɔ attack wo a. Oh tse dɛ ma nyimpa tse yi ara no yɛre so tum tack wo. Tse dɛ ma nyimpa yar tum taa korfo, ayi n'ayar tum taa kor no ano, the same thing na abowa so, wo ma ayar so tum taa kn. Okay, yɛka sɛ wose dɛ wankasa yɛ wo feen, bɛa na ma na use de yɛ wo feen? Okay, me mɛtɔ soya beans, aburo, kernel cake, wheat brown, ɛna ɛɛ concentrate ba concentrate no ɔyɛ aborɔfo yɛ a wɔayɛ dɛ wɔde ba because osi anka yɛtotɔ laasin na nyɛma bi ne ade yɛ dɛ yɛde fra but dɛm yɛma na ade na mɛmɛ ntɔ nti mɛmɛ tɔ dɛm concentrate na wei na mɛntotɔ dɛm nkyen na ade bi ayɛ dɛ mɛfɛ nfra nka ho bi nti no mɛ mix na ana sɛ mɛde ma ho. nti fa woyɛ de wo nsa de anya mortality bebree wa. oh daabi. Dabi, menye mo tseetsee biara wɔ ha no. Ok, ntsi yɛnhwɛ for beginning no, wose ɔdɛ onya, onya wɔ kid, biribi a wɔbɛdɛ no ade, ntsi what then, at least bɛyɛ size of the womb, you yɛwɔ size of the womb of eyi anaa? Oh ok, size no de, eh, me for eh, mother's room no, me bi wɔ hɔ a meyɛ no eight by nine, eh, eight by ten, na ebi so wɔ hɔ a bi a meyɛ a ten by ten ɔyɛ modest room but baabi a mede ɛɛ eh, akɛsefo na ade bogu no de ebi wɔ hɔ a meyɛ no ten by fifteen and ten by sixteen na mayɛ ama mmoa bɛyɛ fifteen a wɔbɛdi wɔ hɔ. okay nti ten by fifteen ɔkɔ ten mmoa bɛyɛ ayi. ɛɛ eh, ten by fifteen de metumi fa modest no bi wɔ hɔ a twenty pieces. okay for them ten by fifteen no.

big business na ɛyɛ obi so ɔma ɔno ɔpɛ ɔyɛ no small nka nka no dabɛyɛ den dabɛyɛ no kɛse nti nyinaa no depend nyimpa no a ɔbɛyɛ farm n'ahoɔden ɛɛ because obi wɔ ɔma ɔno ɔbaeɛ na ɔpɛ mmoa wayɛ ready for crossing ebi wɔ ɔma bɛyɛ fifty twenty ten a ɔno ɔpɛ dɛ ɔyɛ dɛn, ɔrekɛ start. Ntsi edwuma no dɛ wo ba bɛyɛ a, orepɛ ne nyimpa no a ɔno ɔreba abɛyɛ edwuma no n'ahoɔdzen a ɔyɛ dɛn, ɔdze reba. Okay, but wɔ wo experience no, ehwɛ a ba a aboa na ɔwɔ dɛ ɔdze start? Oh, nna mereka biribi dɛ, mboa no dze, edepend wɔ wankasa. Obi wɔ hɔ a, ɔno ɔpɛ dɛ ɔtɔn nketsewa no na onya no more. Ebi a obotum atɔ mbowa nketsewa bɛyɛ dɛ fifty na ɔdze ehwɛ how a market no na the way a wodwuma edwuma no so ɛte nti obi wɔ hɔ a ɔbɔtɔ nketewa no na ɔde astart adwuma no na wahu how a ɔbɛhyia challenges na ade bi a ɛwɔ mu na ɔde abɛyɛ adwuma no kɛse nti mmoa no wɔrenyini na ne marketing na ɔbɛyɛ wɔ mu na ade no wahu dɛ no adwuma mi yie na kyerɛ dɛ ɔnyim fapem a ɔpɛ dɛ ɔyɛ dɛ ɔyɛ na ɔde kɔ kɛsi na yɛwɔ bi so wɔ hɔ a ɔno ɔwɔ sika dada nti ɔno ɔpɛ dɛ ɔyɛ no big time business a because yɛwɔ nkurɔfo bebree a ɔno adwuma na ɔbaeɛ na ɔwɔ ɔwɔ machines na adeɛ a ɔde bɛyɛ sausages na ade nti ɔno ɔpɛ dɛ ebi ɔtɔ models ne mmaa no kwan bɛyɛ dɛ fifty na ɔde wɔn start adwuma na ɔde tua kwan na ɔde yɛ dɛ ɔyɛ no sausages but nyɛ nyimpa nyinaa so wotumi ayɛ dɛ wayɛ dɛm ɛyɛ no nti na meka na ɔgya obiara na n'ahoɔden do a ɔde bɛ start n'adwuma. Nti efa feeding no a eyɛ no, abɔkɔ tum spend sika wɔ no ho. Okay, mɛyɛ de sisi a me feed a me meyɛ ma mmoa no, ɛɛ mede wei to mu a, na kyerɛ sɛ day aboa baako biara no mɛkyɛke no kyerɛ aboa baako biara no mɛbɔ no ka four cedis a day.

Okay, uh, me feed wɔn two times a day. Sɛ abɔ baako bi adi ebi a two kilos a na maa ma no one kilo a day. Eh, eh, eh, eh anapa no, awia no so na maa ma no one kilo. Sɛ na ɔbɛyɛ undisturbed. Okay. Wa woman woman two kg ni nyinaa ɔbɛgye step. Ah, odidi wie a na ebi a wɔnyɛ hwee a ɔbɛsɛ ebi wɔn ma no ɔde step. Nti wo mu ɔrɛ two times a day na on this step. Nti nsu na na ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛnom no dɛm a. But wo pɛ so a na sɛ wawo wɔ time so deɛ wobɛtum ama no once a day no. But wo ma no once a day na ɔsɛ wo hu dɛ nsu no yɛ regular wɔ ɔma da biara no ɔbɛnya nsu ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛnom. Okay. Nti wo daily activity yɛ dɛn? Daily activity. Activity. Wo da pa bɛn na na ɛyɛ? Oh, anapa no de na ndɛ yɛbɛpa aprebu no mu na nsu no a yɛayɛ ama wɔn na wɔguare no yɛawɔ sɛ baabi a toilet no wɔ a sɛnea ɔbɛyɛ a wɔnya infect biara. Mm, okay. Na ɛyin bi nso ɛ? Ɛyin bi no so the same thing. Ɛyin bi biara no yɛyɛ prebu no mu two times a day. Sɛnea ɛbɛyɛ a no scent scent biara no yɛ dɛ ɛmba areas a wɔde yɛ no nti yɛyɛ prebu no mu two times a day. Okay, mate wo Wo housing wɔ fɛn dɛn? Because me hu some housing bi a ɔyɛ different way from wo dɛn. Housing dɛ. Like inside no ni, ɛhu dɛ wo dɛn wa cement inside, nti dɛm eyi wɔ fɛn dɛn? Na me hu other one bi. Ah okay, nti... imo no. Ah yɛwɔ imo wɔ hɔ na yɛwɔ wei no wɔ but ɛme no to me no de, imo no mewɔ bi wɔ me second farm no. but ɛmi mo no me me hwɛ wei na me hu wei no me me hu dɛ wei no yɛ fine sin imo no but na me ka no deɛ ɔno obiara na ha ɔyɛ dɛ ɔpɛ imo no no sense but mɛ no me use a me hu dɛ no ho adwuma no ɛyɛ dɛ ɛyɛ den sin wei no ɛɛ nti mɛ mɛ pɛ wei no sin imo no. bɛn sɛ ɛyi no adwuma ɔnyɛ den sin imo no. ɛɛ wa no imo no de no sense but mmoa no wɔbrɛ. because Africa ha no weather na wɔ ha no awia no ano yɛ den nti bohu no aboa no ankasa no ɔda hɔ ma wokɔbu no ma bohu no ɔbrɛ ɔsweat baa wei no woyɛ wei no a sɛbi sɛ nsu kora mpo nyi wɔ mo koraa no mpo no a ada sɛ ebi a wɔbɛkɔ toilet ano na wɔbɛdwo nsɔ koraa na wɔakaka dam na wɔde akuli ne temperature no Eh, but sodas no ɔnyɛ nsu bi ayɛ dɛn ɔndem nti bɔbɔ na abɔ no ayɛ dɛn ɔbrɛ ɛna abɔ no so deɛ ɔyɛ no growth no poe ma ɔte no growth no so mba te dɛ wei no okay nti ɔbɛyɛ ɛyi pig farming na ne wɔn nsu nyiwa a dam na ɔntumi nyɛ pig farming oh nsu nyiwa ɔma ɛne ti ɔna bebree no wɔsi wei no ɛsɛ nsu nti wɔn no wɔyi su wei no but ɔhaw a wɔbɛyɛ adwuma no because sɛ wei no woyɛ no yie woyɛ ayɛ mmɔ no yie a na wonya nsuo ade ma wɔn a wɔbɛgua na wɔbɛdi mu deɛ a ɔyɛ okay ma wɔn but obi wɔn ɔnyim yɛ nti ne deɛ ano dɛ wɔayɛ sɔ daase no nko ara na ɔde agu but bɔkɔ dɛm bɔ na wɔn yɛ dɛ wɔn brɛ but nsuo wɔn deɛ a na woyɛ wei no mmom deɛ a wei no yɛ fine. Mpakyɛw, nti wotɔn ɛyɛ a mbɔ no a six weeks no tɔ no bɛyɛ sɛn? Six weeks no ɔno depend mbɔ biara na ne price because do lock no de do lock no me for six weeks no me me tɔn thousand five but wokɔ another farms na ade na ɛboro

Nti eh, biri dina ewan afɛte wɔ mba wo nana. Like afɛte wɔ dodo mba na wɔwɔ dodo nana. Oh, daabi, me no eh, for meat nti na me meyɛ dɛn, mewɔ dɛm breed na me meyɛ no. Nti na meyɛ dɛ breed biara na meyɛ dɛn meyɛ for meat. na meyɛ dɛm breed no because mmoa bi wɔ hɔ a yɛwɔ breed bi wɔ hɔ a wɔn yɛ wɔn dan koraa na wɔyɛ fat but large white na land wings na ɛɛ eh, duloc na ade no wɔn no fat ɛhɛn ɔno aduane bi a wɔde bɛmu biara no kɔ akɔ still wɔn growth no yɛ dɛ ɛyɛ kama ɛyɛ nyabo ɔ na ɔ na yɛwia yɛwia bɛyɛ sɛ. nti eh, breed na abobɔ no nti wosɛ ɔyɛ pure breed eh. uh, large white Pure breed, landrace pure breed, duloc pure breed, me me mbɔ dɛm na me yɛ ho, me me yɛ biara pure pure pure pure breed. Nti like wo pure breed no, in case mo tumi nyi local one across na. Oh me de eh, feed a me me tɔ me de ma mboa no me ntum me nka dɛ me kɔ tɔ local one ana me ka for local one abɛyɛ dɛn abɛyɛ crossing wɔ ha ana dɛbi because me mbɔ nyinaa wɔ hɔ nyinaa yɛ foreign breed, me mbɔ wɔ hɔ nyinaa yɛ foreign breed a mɛhyɛ da maa hyɛ da a me yɛ dɛn me ye. Eh, nti me mewɔ mmoa a wɔwo ma me a mewɔ nkɔfoɔ bɔsɔ mesɔ prime nkɔla no yɛ dɛ mede mo nti me me mpɛ local breed bi a wo mefa in case bi bi wɔtɔ na ɔde kɔ na ɔde kɛdɛ ɔde ma ne for local one na ɔbɛyɛ ya oh ɔbɛyɛ but me de me ba me mmɔ dam wei ne dɛ bɔtɔ foreign breed wei na fɔ kɔ cross local breed sa wotɔ a tɔ foreign to foreign na yɛn ma adwuma no so yɛ dɛn ɛnyɛ wo dɛ because four no one de mi obedi the same thing na wei so bɛyɛ dɛn obedi but wɔbɛtɔn abo wei asɛm kɔ ebi a wɔatɔn abo wei thousand na local one no so wɔakɔkɔ tɔn five hundred a ɛyɛ titi nti na anum de sɛ sika wɔ wɔn a na wɔatɔn local one wɔn na wɔatɔ foreign. wotɔn aboa no a bɛa na ɛhwɛ asɛ hu dɛ dɛm aboa yi bɔtɔn this price of amount

Dɛm Duroc na Python breed na ɛɛ Camrough no, wɔn wɔyɛ mmoa bi a wɔyɛ new breed a wɔn aba system no mu. Nti na wɔn wɔbɔ yɛ dɛ, wɔbɔ yɛ dɛ. Na wɔn at the same time nso nso wɔyɛ mmoa a wɔyɛ akɛse, wɔnyini ntɛm, wɔn growth na ade no nso yɛ kama. Nti wɔn no wɔn price no yɛ difference, large whites na large rings no. Okay. Wɔde nti ankasa nso ɛ. Ɛɛ akɛse no de metumi tɔn bi wɔ amo six thousand five hundred. metumi tɔn bi four thousand metumi tɔn bi three thousand ne nyɛ o depend na abɔ no wait ti na obo wei no ɔna ɛde bɛ check price a obenya. na the whole year the whole year etumi yɛ sika bɛyɛ sɛ wɔ. the whole year no de mboa mi yɛ ɛyi no wɔ ha mo da the whole year no ebi wɔ ma two point two. Mɛyɛ wei koraa de one point ɛɛ eh, one point eight. one point eight million. ɛɛ eh, one point eight for the whole year no ayɛ dɛm farm wei no the whole year no because eh, last year na mɛ start it nti wei na mɛ tiɛ kids kɛ nyinaa wei mɛ nya two point two but old farm no de ɔno mɛ tumi nya bi wɔ ma ɛɛ eh, two point five. eh, one point eight one point nine for the whole year no ba wei no de dem this year wei a na me start nti yɛ start market na meyɛɛ no wei de yɛkyɛ kini nya one point two. Eh, wa na sɛ wowɔ sika a but wo wa advice for ɛyɛ eh, obi ɔpɛ dɛ ɔstart oh wei de obi ɔpɛ dɛ ɔstart biara no de naa ne dɛ adwuma no a woyɛ no wobɛnya credit bit a wɔde bɛ start adwuma no adwuma no nso bɛyɛ dɛ bɛyɛ wo de ɛna adwuma wei no so no obi a obi a yɛn ɔbɛyɛ preko adwuma so akra wayɛ no wabɔ ka because adwuma wei de wɔn nyɛ na wɔn bɔ ka saa sɛ wɔn bɔ no wɔn ayɛ no wɔn awu ansa na obi a na wayɛ no wabɔ ka but wɔn bɔ no wɔn awu paa de a wɔn de wɔn bɛyɛ adwuma ma adwuma so aso afiri. yɛwie alright ba yɛmfa wɔyi nkyɛm nti fa wei so inbreed wɔ mu ana. o inbreed wɔ mu mebɛ ha mo de meyɛ inbreeding. Ntsi ahu dɛ wɔhwɛ ha mo no a, mowɔ mmarima no, mowɔ Duroc no, mowɔ large white, mowɔ Lanrins, mmarima no beebi obiara ayɛ dɛn, wogu. Ntsi sɛ hɔn mu biara bɛyɛ Raider mebɔ cross hɔn a, nna meyi large white no ana mede large white no ankasa barima no yɛ dɛn, mede no kɔ. Ntsi me inbreeding, memmpɛ inbreeding wɔ ha mo ntsi, abowa bi a ɔbɔwo wɔ ha biara no, ɔyɛ no nuanom mmarima no, menkeep hɔn wɔ ha. Mede kɔ another farm, anaadɛ meyɛ castration wɔ ha. Ntsi memmpɛ inbreeding wɔ ha mo no, abowa bi a ɔbɔwo a no nua ɔbaa wɔ ha deɛ a, meyi mmarima no nyinaa ayɛ dɛn, efi ha. akɔ. Eka sɛ ɔka biribi dɛ yɛfrɛ no eh obi wɔ keep no for this thing fɛ dɛ sausage na ade wowɔ machine bi a wɔde yɛ sausage a. O machine de mankasa de menni bi but mewɔ nkurɔfo a wɔwɔ bi a me supply wɔn mmoa a wɔde yɛ sausages no. But to you no eh, in in the future wa- woapra no dɛ wobɛkɔ into that a. O ɔno de ɔyɛ me owura no paa ɔyɛ me target paa a mepɛ dɛ meyɛ dɛn Me meyɛ bi. Me me machine da da m'akoma do paa ɔyɛ me first target a mepɛ dɛ meyɛ machine no m'aplan no paa nti megu so. Okay. Mr Kumi nti obi pɛ dɛ osua a wo wo wo wo train nkɔfo a? Oh me train nkɔfo paa obi wɔ hɔ ma wakɔ do school wayɛ ne service nyinaa ewie nti ɔpɛ dɛ nankasa ɔbɛyɛ ne practicals wɔ ha nom so otum ba na ɔbɛyɛ ne practicals bi wɔ hɔ ma bɛyɛ four months five months six months okay nya o depend nyimpa no a Ɔno ankasa ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛba. Nti obi nkurɔfo bebree sɛ wɔba. Obi wɔ hɔ a obedi bɛyɛ one year wɔ me nkyɛn. Ofie bɛyɛ pɛrɛda kɛn na ankasa so na adwuma. Mm. Okay. Nti ɔsɛ ɔba for internship anaa for. Oh, ɔba for intentions. Nti ɔsɛ no ontua ana obotua. Oh, sɛ ɔno sɛ ɔbɔ mu adwuma yɛ ɔba prapra boom. Ɔbɛyɛ wei nti me ara na me sample me man me feed no. Mm. Oh, okay. But in case obi frɔ no ɔkɛdɛ ɔpɛ dɛ ne nua bi bosua. Oh ɔno so de bɔ nkurɔfo a obi wɔ ɔma ɔba ma ɔba obosua adwuma no bɛyɛ three months four months two months na wɔn abusua nti obiara wɔagu adwuma no bi ama ne nua no nti ɔno wɔ nkurɔfo a wɔyɛ dɛm ade no so bebree eh, nti mede advice a mede bɛma the youth no anaadɛ eh, obi a ɔwɔ sika bi a no ɔbɛtu na wayɛ dɛn waba bɛhyɛ adwuma mu waba bɛyɛ bi because adwuma bi a yɛ fine because me de adwuma wie no de woyɛ me dɛn kɔ a nyɛ adeɛ mɛyɛ dɛn mɛgya because me mebɛ mu no mahu income a mayɛ dɛn mɛnyɛ no wɔ mu menya mfa so wɔ mu paa nti mo so makoma di ade no akyi ɛtu dɛ ɛpik farming bɛ a ada a ɛnyɛ wɔ mu oh wei no de nyame adom ala mede bɛbue pharmacy tere koraa wɔ mu maasɛn mede sisi